Hello hello betemu baru betemu baru kita ba dalam uh, channel aku ya nya channel Ademan Man. Okey, tadi aku baru dah ngepus barang aku. Uh, udah nya tadi sida bisa ngaga promosi ba ba tanya ba ba dia ba dalam post office nya ya nya minyak wangi. minyak wangi. Aku ke betang anak nan tu. Nan tu ngau reba minyak wangi aku. Udah bisi ubat tengung pama me. Laban utai kita bebasuk ke gari ngena soplan apa semua. Nyubur ngut ke baju tan baju enti ngena soplan. Tan berengut tubuh pun berengut mina sigi ke ke ko sida ai tadi. Bisi produk sigi da. Nya nya produk baka deodorant lah, baka ubat tengung kita Iban nya. Jadi nya ko iya enda ngasuh baju kuning, enda ngasuh ciek deh bekedut, enda ngasuh te nya ciek deh gatal ko sida iya. Ha nya laban aku bisi nya bere te deh ka ga ku meli iya. Jadi bere sida rega te deh sigi mudah enti ba ba rega biasa ku sida ukai promosi nya seratus lebih rega. Tu tarim kira ke kira ke mudah lah nya laban bisi ti inggit barang. Minyak wangi nya dua botol. Lalu dia dora nya pen dua botol. Jadi engku tarim bapa rega datai ga 100 asai ko. Ah ya meh 100 lebih. Tiga inggit barang nya. Enti dia meli baka biasa ko ya singgit barang 100 lebih. Ah okey lah beli ko ja tapi udah uji sida ya panchit ke sida ba jari ko tadi deh. Amat bar ngu ngadah. Dia bina penyalih ai tadi. Nya ino dara ke mancit agi aku nya lalu aku udah bebini enggau nyadi ke. Dia baka ke kelia nentu juga aya dia tu. Jadi aku ke uh, nunjuk ke uh, nyadi tu minyak wangi tadi. Tu minyak wangi ya, dua botol. Minyak wangi ya. Hari Australia aku sida ya. Eh Australia, Australia. Australia, hari Australia. Australia. Nyadi ku sida iya tu emm amat berenguh amat manah bau tu. Ulih giga ba ti kita ke nguji tu uhh ba Shopee bisi bisi ba Shopee ku sida giga aja aku pun baru nguji tu tapi manah la laban ku sida iya sebutul nya tan ngagai ehh lima enam bulan ngiga lio lama enam ngagai lima enam bulan okaylah sebutul lima enam bulan.

Ciak enda bekedut ku iya. Lagi sapa ke ma udu mantun bulu ciak nya ke kadai udu ka bekedut ciak da bulu ciak da bantun. Ngeredut nya baka agi bebiak udah cabut bulu ciak ngeredut aku da. Laba aku ke jarang tanya jarang becabut bulu ciak becukur bulu ciak mali ku bula kita. Bapa taun aku udah enda nyukur bulu ciak enda ulih nyabut enda nyabut bulu ciak agi bulu ciak ku sejemput. Nyadi ku pulai hari ti nya tadi pua opis Sri Kemangan ka agi uh, Kajang dah tu. Nyadi malam tu uh, kami bisi bisi peruji baik uh, kaban aku nemu enda nemu nyadi kena iya nya kami tu lagi bisi Cabaran, cabaran enggau pangan diri iya nya makai makai mi pedas samyang nya deh samyang nya campur enggau peria mata laban ti kita bisi meda meda video aku ke ke dulu tu suba bisi aku ke makai peria mata nya peria mata kurang Pait peria. Tapi aku tanya ka madah ke kita deh. Peria mata enda entu pait ari peria deh panduk. Tau uji meh. Tapi engka aku saleh ke engka peria ke nya ke maya nya ke nempa aku maya nya ke enda pait. Laban lema ke paya peria tu. Kadang-kadang bisi tanya. Bisi nama nya bisi bisa bisi enda pait aku orang. Baka petai meh petai baka nya main ai. Tapi aku udah udah nguji peria kira nya enti semua peria baka nya asai ku nya meh agi rempa mata enda pait. Uken uken bang enda pait ga enda balat pait. Jadi aaa ke nya cabaran makai mi mata tu eh mi mata ga mi pedas samyang tu deh udah selalu digaga orang mina iya ke makai enggau peria mata nya ku ka ka nama nya ka mencabar semua kaban-kaban aku ke ke ngau aku dia ngau aku gawa dia jadi hari nya ke nama kebuah aku makai periak mata aku mantai ke ba youtube ko bisi kaban ku siko orang machan sigat gamal nya tapi enda nemu udah bebini kena orang machan ngai ku nyebut nama nya legi nama nyebut nama perintah ku bisi pangan ku nya legi ngai ku nyebut sigat gamal nya bisi legi. Kat, kebaruh hidung dia. Enti katahnya masih gada. Jadi uh, yang mai ku makai pria mata sepai dia ku yang nyamai pria mata nak bayin lah aku. Empak ku men ku. Tapi anda makai leka, leka amat. Tanya, nak ya payit tapi kelat leka, leka pria tu. Okay, jadi pedak meh. Malam tu lagi uh, dia tu aku ngaga video tu ukai live uh, record ku dengan upload ku. Jadi antai antai meh video kami kemakai mi pedas ngau peria mata. Okey nya ja. Bye. Uh, ah, anda nak ingat subscribe ngau like Komen video aku nama utai eh, ka ada tanya nama utai ke eh, siapa ke ngelola aku nama utai ke dia tanya ke dia asuh kita ada gaga aku enti unya ulir gaga aku aku ka gaga ya. Kaban bisai ka bala kaban ke udu melayan namanya YouTube tu deh. Melayan meda cerita tu dalam YouTube tu. Uh, anak ngai meda video kita Iban. Amat kita tu berjaku Iban. Mayuh orang uhh kena nemu jaku Iban nih. Baka bansa-bansa bukai meh usul ain ari bansa kitai Iban nih kena nemu jaku Iban nya. Anih angai meda video ke dalam bahasa Iban. Indah ke kitai uduh meda ke nya deh lagu Iban uhh baka nya meh tapi mina tok bukai belagu tok mina tok bejaku lalu nayang ke. Nama nya merampa menua nama utai kereja ga sehari-sehari uji kita meda bedi automatik bedi automatik orang sabeh iya suba grab sebedau iya grab iya nyadi bisi nyadi mekini enda lama ku iya start iya aktif taun dua ribu semilan belas asai ku bulan lapan asai ku asai ku nya bulan lapan maya nya iya bisi kereta azia. diatu enti kita nitihka uh nitihka meda video belama diatu iya bisi power ranger ke limited edition nya. Ti enda salah ku lah. Power ranger. Rumah biasa baka empu. Baka nya rumah tu matik. Uh lebih kurang baka nya meh rumah aku. Tapi manah agi tu matik laban tu matik udah lama nyadi video youtuber. video content creator uh okay uh uh aku ka tanya ngelaku ke sigi ke uh channel iya nya channel casey champion casey champion tu iya orang singapore iya udu nusi cerita seram nusi cerita seram tapi kita kala ninga mj dua belas suba uh iya nya dj ba dia So iya tu rindu ninga iya becerita laban iya nemu agak suara iya iya nemu ngaga ngaga munyi seram iya pandai ngi edit iya semua nyadi aku sekali ku tanya nganjung cerita agi iya deh nganjung cerita agi iya aaa okay aaa cerita ke nganjung aku agi iya aku akan nusi kita udah tau agi okay nya aja.